אונזער גאול איז צו עמפאוערן אידיש ספיקינג אידן, זיי צו ווייזן אז זיי קענען מצליח זיין. וויאזוי טוט מען אונז עס? דורכ'ן טרעפן אידיש ספיקינג אנטרעפענארס, מענטשן וואס זיי טוען געוויסע זאכן אין ביזנעס, אדער זענען אליין אין ביזנעס, אדער זיי האבן קאמפאניס וכדומה, וואס אונז ווייסמער אז ביהיינד יעדע אידיש ספיקינג אנטרעפענאר ליגט א סטארי. קארעקט. סאו אונז וויל מיר ארויסדרעגן די סטארי כדי צו קענען ווייזן פאר א צווייטן אז ער קען אויך מצליח זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף. סאו היינט זיצט מען אונז דא מיט יאסי דייטש און איך בין זייער נייגעריג צו איך האב געהערט אביסל זאגן פון דיר וואס דו טוסט אבער איך בין איך קען באשטיין צו הערן פון דיר דיירעקטלי. וועלקאם. העלא. העלא.
וואס טוט זיך? ברוך השם געוואלדיג. סאו זאג מיר אביסל ווער איז יאסי דייטש? פון וואו קומט ער? פון ווען? געב מיך אביסל די בעקגראונד. אקעי, יאסי דייטש קומט פון קרית יואל, פון קרית יואל, יעצט וואוינט ער אין עירמאנט, ער קומט פון קרית יואל, געלערנט אין מספתא, פיין געלערנט, אוודאי, פיין געלערנט, און שוין, ער האט זיך אריינגעלייגט אין מיין ליין וואס איך טו, איך טו עקסערסייז, איך בין העלט און פיטנעס אינפלוענסער, קאוטש, כ'האב א דריעם אין מאנראו, כ'האב טרעינערס אונטער מיך, און כ'ארבעט אויף אסאך זאכן, באט איך, מענטשן זעען מיך אויף סאושעל מידיע, אסאך, אויף וואטסעפפ סטעטוס, אויף אינסטעגרעם, איבעראל, ס'גייט ארום מיינע ווידיאוס, איי וואלט סעי מאוסט אוו די וויוערס דא ווייסן ווער איך בין, און טאמער נישט, וועלן זיי יעצט וויסן. אקעי, סאו דאס איז בעסיקלי ווי דו ביסט יעצט, טראג אונז צוריק דעמאלטס, וואס

וואס האסטו געטון?
די זעלבע ליין אוו ווארק ווי די טוסט היינט? אממ, סאו, כ'האב געהאט זאכן וואס כ'האב געטון אליין, כ'האב געהאט זאכן וואס כ'האב געארבעט פאר מענטשן. אממ, אלס בחור, אלעמאל, פון אלס יונגער בין איך אלעמאל געווען, כ'האב געקויפט, פארקויפט, געטון, געמאכט, געקויפט א לעפל שחוק פון כיתה ט' פאר פאר פֿינף און צוואַנציק סענט, פארקויפט פאר כיתה ח' פאר פֿינף און זיבעציק סענט. סאו ביסט געווען אנטרעפענוריעל אלס בחור? יא.
מיינע עלטערן זענען נישט, איך האף אז זיי, מען העלפט, יעדער איינער העלפט זיי, זיי טרייען די בעסטע וואס זיי קענען, באט זיי האבן נישט, זענען נישט די רייכסטע, איך בין אויך נישט די רייכסטע, באט איך בין אזוי רייך, אבער, סאו דאס האט מיך אלעמאל געמאכט אז איך. איך האב אלעמאל געוויסט איך דארף מיך אויב איך דארף עפעס דארף איך מיך אליין קויפן. האסט געהאט א דרייוו?
אלעמאל געהאט, סאו בעסיקלי איך פלעג בויען סוכות, איך פלעג האבן א קאמפעני, איך האב שוין געמאכט א קאמפעני פון בויען סוכות, איך האב געהאט אה ציצית אויסטיילן, האא די ציצית אויסטיילן, אלס פערצן פיפצן יעריגע בחור האב איך געמאכט האב איך געמאכט בערך בעטווין

עז ע פערסאן. האסט געהאט א זאך וואס האט דיך געצויגן צו עקסערסייזן צו? איך האב אלעמאל געמאכט עקסערסייז, פון מיין דרײַצן יאר בין איך געטון עקסערסייז, נאך אסאך זאכן, איך פלעג טון וואטעווער, מער פייערינג, מער די זאכן, באט איך טוה עס נאך אלץ, כ'ווייס נישט וואס, פונקטליך וואס אונז זאל מען דא רעדן, באט איי דו א לאט. און נאכן שפעטער מ'געווארן אזוי. סעווענטין עיטין, כ'מיין ס'געווען ביי די ביי די אכט יא ביי די אכצן יאר ביי די ניינצן יאר האב איך שוין געהאט מיין סערטיפיקעט, ביי די אכצן יאר האב איך בעיסיקלי דיסיידעט, גראדע מיין קאזין זלמי דאנציגער, ווייסט שווער עס ווייסט, די פיטנעס, ער איז געווען די לעצטע שטופ וואס האט מיר, נישט די לעצטע, ער איז געווען די ערשטע שטופ וואס ער האט מיר געזאגט איך טו עס, איך האלט עס א גוטע זאך לייג דיך אריין אין עס, ער האט אויך היינט א קאמפעני היינט אויך ער טוט די סעים טייפ אוו אינדעסטרי וואס איך טו. סאו בעסיקלי דעמאלטס האב איך אנגעפאנגען סטאדיען, אנגעפאנגען מאכן, כ'האב געפילט איינמאל נאך מיין אינג. סטאדיען וואס?
NASM, מיין סערטיפיקעישן צו ווערן סערטיפייד עז א פערסאנעל טרעינער. אקעי.
כ'פלעג מאכן דאס איז עקסערסייז פאר ווילאנג מיך. ציריק? ווילאנג צירוק איז דאס? טו טאוזענד עיטין.
אקעי.
ביסט נאך א בחור דעמאלטס?
איך בין נאך געווען א בחור, איך האב חתונה געהאט ווייניג ווי א יאר צוריק. אקעי. די צוויי טויזנט עיטין, צוויי טויזנט ניינטין האסט אנגעהויבן זיך צו לערנען צו ווערן א פערסאנעל טרעינער? יא. און בעיסיקלי איך האב געפעילט, מיין ענגליש איז געווען אזוי בעד, און איך האב געדארפט איבערליינען ווי ס'הייוו וואקעבולערי, ענגליש איז זייער אזוי.

אה, נאמסט, האסט געכאפט די מעסעדזש אז מען קען נישט גיין צום טעסט פאר מען קען עס. קארעקט. ביי די וועי איך האב אנגעהויבן אין טו טאוזנט און עיטין אין די לייף אינשורענס ביזנעס, איך בין געווען דעמאלטס מסתם, סארי וואס טו טאוזנט און עיט, סארי ניינטין ניינטי עיט, און איך האב געדארפט גיין פאר א לייסענס פאר לייף אינשורענס, איך האב עס געפעסט ווייסט וויפילטע מאל. וויפיל? די אכטע מאל.
לחיים.
פארוואס? כ'האב נישט געקענט קיין ענגליש, זעלבע זאך. באט כ'האב געפעלט אזויפיל די קוויזעס מיט אלע זאכן, ס'איז ביז דו קומסט אן צו די, ס'איז דא פרעקטיס עקזעמס, ס'איז דא אזויפיל דאס ביז דו. ביז דו קענסט גיין פאר די טעסט. יא, ס'איז, זיי מאכן זיכער אז דו פעסט עס, באט בעיסק אן קיין ענגליש, און דו קענסט נישט קיין ענגליש, איז עס זייער זייער שווער. עניוועי, דאס איז די קלייניקייטן, דאס איז. דאס איז דזשאסט וויאזוי נישט די סערטיפיקעישאן מאכט די טרעינער, ס'איז מ'דארף האבן אסאך עקספיריענס און אסאך נאלעדזש און ס'דא א דאקטער און ס'דא איינער וואס לערנט זיך צו זיין א דאקטער, ס'דא א דאקטער וואס בעיסיקלי ער האט זיך געלערנט צו זיין א דאקטער, ער איז געגאנגען ער געגאנגען אין קאלעדזש און ער האט געפעסט זיינע זאכן און יעצט איז ער א דאקטער. נאו דא איינער וואס ער סטאדיט, ער סטאדיט מעדיסין יעדן טאג, ער איז ביזי און ער איז אינוועסטעד, דאס איז א עכטע דאקטער. ווען איינער זוכט א דאקטער דארף ער זוכן אויף אזא מין זאך, יא? און אנגעהן דא איז זייער אסאך מענטשן. געגאנגען ווייטער, געפעסט, געגאנגען ווייטער. איך מיין יעדער דאקטער דארף סטאדיען און פרעקטיסן, באט אוועראל די קאנצעפט, זעלבע זאך עניטינג איז דא, עני ביזנעס וואס איז דא, יעדע זאך אדער ביסטו אינוועסטעט אין עס אדער נישט. איז דא איינער וואס איז בענעטשער אזא מין זאך? סאו ווילאנג דו לערנסט דיך א זאך און דו רעדסט דיך איין אז דו גייסט דיך לערנען און סאם האו גייט זאכן פליען איז א גרויסע מיסטעיק. פונקט פארקערט, די גרינגסטע חלק פון די פראפעשן איז ווען דו לערנסט דיך עס. קארעקט. יעצט דארפסטו אנהייבן צו קאמפיטן, יעצט דארפסטו אנהייבן צו מאכן געלט, יעצט דארפסטו אנהייבן צו. הונדרעט פערסענט, זייער אסאך מענטשן זענען געבליבן סטאק דארט און מען דארף מאוון פארווארד. סאו, דעמאלטס האב איך אנגעפאנגען, אנגעפאנגען שוין טרעינען פארדעם, כ'האב געהאט א ערשטע קלייענט איינער האט מיך געבעטן דזשאסט רענדלי, ער האט מיך געזען אין דזשים, סאו האו אבאוט דו טרעינס מיך, און נאכדעם בין איך געגאנגען צו נאך איינעם און נאך איינעם, שפעטער האב איך אנגעפאנגען אריינצוגיין אין די הייזער, דעמאלטס האב איך אנגעפאנגען מאכן מיין סערטיפיקעט. ענד ענד שוין, און נאכדעם שפעטער האב איך געעפענט איין סטודיאו, איך האב געהאפט א קליינע סטודיאו א קליינע פלאץ, א קליינע בעיסמענט, און דארט האב איך געהאט מיינע פערסענעל, מיין פרייוועט סעשאנס, און איך האב געמאכט פרייוועט סעשאנס אינדערהיים, שפעטער בין איך געמופט פארט, איך האב גענומען א פלאץ, עפעס א גאנצע הויז, אויף מאונטען ראוד, ארום אין מאנרא, איך האב דארט געהאט מיין דזשים, מיך געמוטערט פאר אפאר יאר, און נאכדעם ברוך השם די לעצטע יאר האב איך אריין געמופט א נייע פלאץ, איך האב געטון אסאך קאנסטראקשען, א פיעלד א לאט, פיינענשעלי מיט זאכן, כ'בין אראפ און ארויף, אראפ און ארויף, ווי ווייס איך יעצט מיט איסט קאנסטראקשען, איטס גאוינג דאון, מיינס קאנסטראקשען קאסט דאך איין זאך, ס'קאסט זיך דרייסיג מאל מער אזויפיל, נישט דרייסיג, באט בעיסיקלי, און מ'מאכט אסאך מיסטעיקס, און מ'לערנט זיך אויס. און אויף מענטשן האבן מורא די זאך מענטשן ווייסן נישט וואס איך בין דורכגעגאנגען די לעצטע ווי עס הייסט די לעצטע פאר יאר באט בעסיקלי איך גיי נאך יעצט איך האב נאך יעצט מיינע טשעלענדזשעס באט מענטשן מיינען מענטשן קוקן מיך אן wow יאסי האסט א ביזנעס האסט דאס מיט יא ס'טוט זיך די גאנצע סטרעינערס האסט קלעסעס ביוטיפול פלעיס. ווי יעדער איינער זעהט דיך אויף אינסטעגרעם ווי יעדער איינער זעהט דיך אויף וואטסעפפ מען זעהט דיך אויף לינקדאין קיינער ווייסט נישט וואס גייט פאר אנדערניט און אלל די סטראגעלס איי פעלט סאו מאטש כ'האב געדעיט מיין ווייב ברוך השם און מ'געווען ביזי קאנסטראקשען פיין סטאפ ארדערס מ'האט אריין געגראבן אונז ס'האט זיך געסטאפט ס'איז געשעהן אזויפיל זאכן אינמיטן ס'האט בכלל געקאסט נאך און נאך און נאך און נאך געלט מ'איז געווארן בראוק אינמיטן ס'איז געווען א סערטען פוינט ווי אה ווי גיי איך דא? ווי לאנג צוריק רעדסטו יעצט? די עכטע טשענעל וואס איך רעד יעצט גייט צוריק בערך בערך א יאר צוריק. די פון קאנסטראקשען די זאך איז געווען מיין ערשטע. האסט געהאט פוינטס וואס די האסט געטראכט וואו אין די ווארלד האב איך אפילו אנגעהויבן דאס? יא. לאמיר איך כאפ וואס איך האב עס נאך יעדן טאג קען איך נאך האבן די דאוטס באט איך ווייס וואס איך האב עס געטון ביי די ענד. נו פארוואס?
ווי איך וויל אנקומען. ווי ווילסטו אנקומען?
יו וואנט טו שעיר? אהמ נאט רעדי באט פיפל וויל נאו. דער וויל בי סיינס. אקעי.
און און און אין אנדערע ווערטער וואס איך הער פון דיר יאסי איז אז דו דו האסט א געוויסע וויזשען ווי דו ווילסט אנקומען און יא. דאס איז וואס האט דיך מחזק געווען די גאנצע צייט ווען דו האסט געדארפט דורכגיין און איים די געטינג דער איים געטינג דער. אפשר סטעפ וואן וואו איך וויל אנקומען באט ווי געטינג דער. רייט. מיראת השם.
ווען דו וואלסט ווען נישט געהאט די וויזשען וויאזוי וואלסטו געקענט דורכגיין די אלע זאכן? כ'וואלט נישט געקענט.
נישט געקענט. וואו? כ'האב געפעלט ביי די ערשטע מאל קאנסטראקשען, ערשטע מאל ווען עס קומט צו זעהסט ביי די ענד אוו די מאנט די ווייסט ווי צו קאווערן די גאט איט דא דארפסט אויפקומען מיט איידיעס דארפסט טוהן זאכן און סאמטיימס פעלסטו נאכאמאל נישט סאמטיימס יו פעל יו גאו דאון יו גאו דאון איך זאג אלעמאל פאר די מענטשן וואס פארלירן וואג אז פאר פרויען איז עס נאך מער, זיי גייען ארויף אויפן סקעיל, איך לאמיר נישט ארויפגיין אויפן סקעיל מער ווי צוויי מאל א חודש מעקסימום, מאוסט אוו די קלייענטס איז נאר איינמאל א חודש, ביקאוז א סקעיל גייט ווען דו פארלירסט וואג, גייסט, ביסט אויבן, גייסט אראפ, און גייסט צוריק ארויף, גייסט אראפ, גייסט אראפ, באט ביי די ענד אוו די דעי קומסטו אן אונטן, קומסטו אן אונטן, און אדער ווילסטו אנקומען אויבן, די זעלבע זאך איז ארויף, סעים טינג. ס'איז דא א וועג וויאזוי ס'גייט ארויף און אראפ ביז דו קומסט אן. קארעקט, דו קענסט נישט קוקן די. בארג אראפ, טאמער די ווי מער אונטן די ביסט אלץ העכער גייסטו אנקומען, סאו מיינט פאר ריזן פאלסטו אראפ, סאו איך למשל בין אריין אין די ערד ביי קאנסטראקשען באט כ'האב געמאכט דעמאלס א גוטע פאנדעישען, כ'האב עס יעצט געטראכט אויפן וועג, כ'האב געטראכט wow קוק ווי איך בין, כ'בין אראפגעפאלן, איך האב געמיינט איים דאן, איים דאן, כ'ווייס נישט וואס צו טון, כ'האב נאך געדארפט זיין רואיג, כ'בין געגאנגען, איך בין נישט געווען מיך באט איי טרייד טו ווארק אן מיי סעלף, און כ'בין אנגעקומען, סאו כ'האב געמאכט א גוטע פאנדעישן, ווערן גראונדעד, און ברוך השם. איך זאג אייביג פאר מענטשן אז one of the reasons מענטשן קענען נישט אקאמפלישן לאנג טערם סוקסעס איז ווייל זיי דארפן שארט טערם סוקסעס.
קארעקט. איך מיין אז ס'איז ממש דאס וואס דו האסט יעצט געזאגט. און די זאך וואס האט דיך געהאלטן אין איין פאשן צו דורכגיין די שוועריקייטן איז ווייל דו האסט געהאט א וויזשען ווי דו ווילסט אנקומען און האסט געוואוסט פארוואס דו ווילסט עס אנקומען, איך מיין עז ווי ספיעק ווען דו גייסט נאך אלץ דורך, יעדער איינער וואס האט עני עני סוקסעס האט זאכן וואס מען גייט דורך און אייביג דארף מען דילן מיט זאכן, און ווען דו האסט נישט די וויזשען פארוואס דו ווילסט עס אנקומען איז עס זייער שווער צו דילן מיט זאכן. מיט די טשעלענדזשעס. יא, ס'נישט כ'האב, כ'האב עס נאכאלץ, נישט כ'האב געהאט, כ'האב נאכאלץ, כ'האב עס יעדן טאג.
כ'האב טשעלענדזשעס יעצט, כ'האב טשעלענדזשעס געהאט נעכטן, און איך גלייב נישט אז ס'גייט זיך אמאל ענדיגן. רייט. איך ווייס אז נישט. כ'האב שוין דערציילט אמאל, כ'וועל דיר זאגן נאכאמאל, אזוי ווי כ'מיין דאס דערנאך האבן צו הערן, כ'בין געווען אמאל ביי א סעשאן, ס'איז געווען דארטן בערך טויזנט מענטשן זענען געזיצן דארט, און די פרעזענטער שטעלט זיך אויף ביי די, אויפן סטעידזש און ער פרעגט, קען איי סי ביי א שאו עווענט הו עווער גאט א ספידינג טיקעט?
און רוב רוב אודיענס האט אויפגעהויבן די הענט, און האבן זאגט ער פאר דאוז אוו יו הו דיד נאט רעיז יור הענט קען איי עסק יו סאמטינג? פליז סטארט מאווינג א ליטל ביט פעסטער. קארעקט.
סאו פון דעם רעדסטו? כ'האב זיך ממש צוזאם, דאס? יא. יא.
וואו.
סאו אונז האמער גערעדט ביז יעצט לגבי פיינענסעס. יא. א ביזנעס, פיינענסעס, בויען א ביזנעס, באט אין דיין פיינע, אין דיין ביזנעס, אין דיין וועג וויאזוי די, אין דיין פראפעשן. איז עס סאך סאך טיפער ווי פיינענסעס, ווייל וואס איז דיין ביזנעס? העלפן מענטשן זיין געזונט?
און נישט נאר דאס, א פלאץ ווי עס איז ביי אונזער עולם ס'איז אזוי נישט פאמיליער, מען האט נישט קיין אהנונג וואס ס'מיינט, די עולם איז נישט עדזשוקעיטעד, סאו איך האב יעצט אנגעפאנגן א פראדזשעקט, מיין דאס איז צו עדזשוקעיטן אונזער היימישע עולם, און ס'דרעינט דיך, ס'דרעינט דיך, ווייל די האט נישט קיין, קיינער האט נישט קיין אהנונג וואס איך רעד, און איך וואק אריין בסמעדרש יעדער איינער פרעגט מיך פאנגט מיך אן פרעגן קוועשענס וואס רעדסטו אפשר דאס אפשר יענץ ענד יו פעילד עגעין כאפסט און צו ווילסט שוין גיין מער ווילסט שוין זיך ריקן קענסט זיך נישט ריקן סאיז זייער שווער יעדער האט זיך זייער טשעלענדזשעס באט דאס איף דאס וואס דו האסט געוואלט זאגן איי דאנט נאו. איך זאג ס'דא ביי אונזער עולם ביי חייני בני ישראל זעמיר אונז געבענטשט מיט זייער אסאך ארגענעזעישאנס כולם אהובים כולם ברירים וואס איז געפאוקעסט אויף ריעקשאן. מינינג, ס'דא א פייער, ס'דא א דיפארטמענט וואס גייט עס אויסלעשן. א מענטש איז נעבעך נישט געזונט, ס'דא א ארגענעזעישן וואס גייט אים העלפן מיט דאקטוירים. א מענטש איז קראנק געווארן, איז דא הצלה. ס'דא יעדע מין ארגענעזעישן וואס דו קענסט טראכטן, יעדע מין פראבלעם וואס דו קענסט טראכטן אז איינער פון אונזערע מענטשן זאלן האבן, איז דא א ארגענעזעישן וואס וועט אים העלפן. באט איין זאך וואס איז נישט דא אויף פראעקטיוו. אויף פריווענטעטיוו, מען רעדט נישט פון זיין געזונט, מען רעדט נישט, און ס'איז א גרויסע רחמנות צו זען אינגעלייט דרייסיג פינף און דרייסיג פערציג יאר דרייען זיך ארום אין בית מדרש, זען אויס ווי זיבעציג אכציג יעריגע אידן.
טעריבל. יא. און איך ווייס עס, איך זע עס, איך ווייס די אלע חברה קענען עס, קענען עס, קענען עס ריווערסן, נישט נאר ריווערסן, זיי קוים קענען זיי עס פריווענטן, ווען אונז האמיר עדיוקעישן, אז מען איז עקטיוו, און מען מאכט עקסערסייז, וואס ס'מיינט עקסערסייז, וועלכע מין עקסערסייז, פלעין צו לעבן א העלטי לייפסטייל, וואלטן די אלע חברה ביי די פופציג יאר נישט אויסגעקוקט ווי ניינציג יעריגע מענטשן. איך ארבעט מיט מענטשן, איך האלט מיט. ביי די וועי, ביי די ניינציג יאר קען מען אויך אויסזען אינג און פריש. עס איז נאר א אויסדרוק. איך האב חברה, איך האב א זעקס און ניינציג יעריגע איד וואס ער וואקט אויפן טרעדמיל. וואו?
ער וואקט און ער רוקט זיך ווייל ער איז עקטיוו. ער האט א גאנצן לעבן געמאכט עקסערסייז?
עס זענען אמאל געווען עקטיוו, ער פלעגט מאכן דא דארט, באט ער רוקט זיך, און איך האב די אפעסיט, איך האב פערציג פופציג יעריגע אינגעלייט, אפילו צוואנציג יעריגע אינגעלייט, זיי זעהן אויס ווי אלטע זעצערס, און איך ארבעט מיט מענטשן מיט פארקיסאן, לייען איך ווייס נישט איר ווייסט וואס ס'איז, און ס'איז אויך א עקסטערע ליין, באט ס'איז זייער שווער, ס'איז זייער שווער, מענטשן ווייסען נישט אז זיי קענען דאס פריווענטן, נישט אלעס קענסטו פריווענטן, באט זיכער, זיכער צוריקרוקן, זיכער ריווערסן רעדוסן ס'זאל נישט געשעהן. סאו בעסיקלי ווען א מענטש רוקט זיך, איך האב געהערט זייער א גוטע ווארט, אבער צו נאכנישט געהערט אזא מין זאך אז אז דער שטארקע דער מענטש וואס איז אראפגעפאלן אין שאוער און האט זיך צובראכן און געשטארבן ביי די ניינציג יאר איז געווען א שטארקע מאסקולע מענטש איינער וואס א א שטארקע דעס איז געווען זיכער איינער אזא שוואכער און דעס האט זיך געגעבן א גליטש אויס און איז געגאנגען ווייטער באט בעסיקלי איינער וואס איינער וואס איז א געזונטע מענטש, ער קען לעבן ביז זיין הונדערט און צוואַנציק יאר און ענדזשויען יעדן טאג אין זיין לעבן אן דעם וואס זאל זיך רעגרעטן אדער פילן אזוי ווי איך וויל שוין גיין, ער פילט און ענדזשויט זיין לעבן סיי ברחנית סיי בגשמיות. ס'איז זייער ס'איז זייער ס'איז א רחמנות ווען מענטשן קומען אן ביי די אכציג און זיי פאנגען אן קרעכצן ס'טוט מיך וויי דאס ס'טוט מיך וויי יענץ, מען דארף אנגיין אן דא די מענטשן וואס זאגן מיר אז האלא ער האט גערייכערט און ער האט געגעסן און ער האט געפרעסן ער האט קיינמאל נישט געמאכט קיין עקסערסייז ער לעבט ביז הונדערט צוואַנציק יאר פוינט אקעי זאגן זיי מיר זאך מען דארף מעטעינען א קאר יא מען דארף מעטעינען א קאר אויב די מעטעינסט עס נישט יעדער איינער ווייסט מען נעמט נישט קער נישט פון די אויל נישט פון די ענדזשין נישט פון די זי גייט שטארבן זי גייט שטארבן נאכדעם זאגן זיי מיר זאך אפילו די נעמסט קער אקעי, אפילו די נעמסט קעיר פון די פון די קאר, ס'קען האבן א עקסידענט, ס'קען האבן א עקסידענט, ס'דא אזאנע זאכן ס'זאל זיך האלטן פונקט און מ'גייט אהן, wow ס'געווען עפעס א קאר, כ'קען נישט קעיר גענעמט פון דעם ס'זאל זיך האלטן אזויפיל און אזויפיל, ס'דא אזא זאך, ס'דא אזא מציאות, אויב דו גייסט זיך אריינלייגן אין יענע קעטעגארי, ביסט א נאר, כ'מיין. לייף העפענס, וואס קענסטו טון? ס'איז דער איז פעקט, דער איז רולס אין לייף, דער איז רולס אין לייף, אויב דו מאכסט, פונקט ווי דו דארפסט עסן, דארפסט שלאפן, דארפסט טרינקען, דארפסטו מאכן עקסערסייז. דארפסט מאכן עקסערסייז. וואס איז די סיבה פארוואס מענטשן האבן עס אזוי נישט ליב? וואס איז דיך די יצר הרע אזוי מתגבר אויף די זאך? ווייל ס'איז שווער.
און ס'איז קיינמאל נישט געווארן אריינגעלייגט. מיך איז שוין נישט שווער. ווי איך האב שוין אריינגעלייגט אין מיין סקעדזשול. כ'ווייס אז ס'איז שווער ווען איך דארף עס טון באט איך ווייס. אזוי ווי איך דארף גיין עסן. איך דארף ערשט גיין עסן. ווען מענטשן קודם ביי די אידן איז עס סאך שווערער ווייל ס'איז אימפאסיבל פאר א מענטש וואס האט נישט קיין סקעדזשול צו האבן צייט צו מאכן עקסערסייז, אונז זעמער ביזי, אונז שטיי מיר אויף די ערשטע זאך איז מ'שטייט אויף מ'גייט דאווענען, רייט עוועי מ'גייט דאווענען, נאכן דאווענען מ'גייט לערנען מ'גייט עסן מ'לויפט אריין אין דזשאב מ'קומט אהיים מ'עסט מ'גייט צוריק צום שיעור מ'גייט שלאפן, דאס איז עס, מ'נעמט קער פון די קינדער הלוואי באט ווען מ'טוט עס וואס מ'דארף טון, אקעי, די זאך איז איך פרעג אסאך מענטשן, ער זאגט מען האט נישט קיין צייט צו מאכן עקסערסייז. איך רעד פון, יעדער האט זיך זייער זאכן, באט איך רעד פון עווערעדזש חסידישע אינגערמאן, יא? פרעגן די דאווענסט יעדן טאג? זאגט ער מיר יא. אה, אמאל פארגעס איך, דא דארט, איך דאווען נישט מנין. אקעי, באט דו ווייסט דו דארפסט דאווענען. דו לערנסט יעדן טאג? יא. האסט א חברותא? יא, יעדן טאג קאמיטעד, איך ווייס, און די. דו האסט אבער, האסט אמאל, האסט אמאל געהאט וואס דו האסט נישט געלערנט מיט דיין חברותא? יא, ס'איז געשען באט איך טריי צו מאכן זיכער. איך נעם דעם אייזערנע א זאך. דו האסט פריאריטייזד דיין לערנען, האסט אריינגעלייגט אין סקעדזשול, דאס איז די אנלי ריזען, האסט געמאכט א קאמיטמענט, דאס איז די אנלי ריזען פארוואס דו ביסט נאך אלץ דארט, יא? עס גייט ארום איבעראל, ס'גייט אריין אין ביזנעס אויך. האסט קיינמאל נישט פריאריטייזד דעם, דיין העלט. אז אז בעסיקלי אז דאס מוזטו האבן א קאמיטמענט, דו מוזט האבן, דו מוזט זיין דיסציפלינט מיט דעם, דו מוזט האבן א צייט ווען דו מאכסט עקסערסייז, איך אין מיין סקעדזשול ליגט עס, ס'ליגט אין מיין סקעדזשול, איך ווייס איך דארף דאס טון, ווען איינער וויל גיין אין ביזנעס, טאמער ליגט אים נישט זיינע מירינגס אין סקעדזשול, גייט ער עס נישט האבן. עניטינג וואס דו טוסט, דו מוזט עס אריינלייגן אין דיין סקעדזשול, דו גייסט נישט האבן קיין צייט, טאמער מאכסטו נישט קיין צייט, דער איז נאו סאטש א טינג, מענטשן מיינען, צו גיי איך האבן צייט, איך גיי עס מאכן צופרי, איך גיי עס מאכן, האסט נישט אריין, האסט, אז דו גייסט מאכן צופרי, האסט נישט געהאט קיין צייט, האסט נישט געהאט קיין קאמיטמענט, עניטינג דו ווילסט אויפטון, מוזט עס אריינלייגן אין דיין לייף סטייל, מוזט עס אריינלייגן און מוזט עס פיטן. פאר אונז גייען מיר ווייטער וויל איך דיר זאגן א שנעלע זאך וואס איך האב צוזאמגעשטעלט ספעשל פאר דיר, יעדע מאל וואס איך מיעט א אידיש ספיקינג סוקסעספול אנטרעפענאר טריי איך צו פאוקעסן אויף די טורנינג פוינט, ווי האט דער מענטש אנגעהויבן צו זעהן אין זיין ביזנעס אז יעס, איי מעיד איט, ברוך השם פון דא און ווייטער איך ווייס אז איך גיי מצליח זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין די לאנג טערם, איך רוף דאס אן די ערשטע טויזנט. נאך יעדע עפיסאד נעם איך דאס ארויס און איך שרייב עס אפ און איך שיק עס ארויס פאר מענטשן וואס זענען סובסקרייבט צו מיין ליסט. אויב דו פילסט דו נעמסט ארויס עני וועליו פון די אינטערוויו, מאך זיכער דו סובסקרייבסט דיך צו באקומען די ערשטע טויזנט. גיי צו חיים עקסטין דאט קאם און סובסקרייב דיך צו הערן פון די אנטרעפענאר וואס איז געווען זיין ערשטע טויזנט מאמענט. לאמיר צוריק גיין צו די עפיסאד. כ'פרעג דיך יאסי, זיי מיך מסביר פארוואס מענטשן לעבן נישט אזוי. פארוואס מענטשן. דו זאגסט דברים של טעם, איך בין מסכים מיט דיך הונדערט פראצענט וואס דו זאגסט, פארוואס? וואס איז די שליסל?

וואס דער איד וויל טון די ריכטיגע זאך, און ער איז זיך מוסר נפש, ער גייט ער טוט א עפארט פאר יעדע זאך וואס ער האלט אז ס'איז ריכטיג, ער האט נישט קיין עדיוקעישאן און ער ווייסט נישט, און נישט נאר דאס אפילו ווייל מען האט אונז עס נישט עדיוקעיט, מען האט עס נישט געטון, מען קען נישט אדער מען האט געזאגט אז עקס איז א גוי'אישע זאך, דאס האט מען אונז געזאגט, באט אונז זעמיר נישט דא אראפצורייסן די סיסטעם, באט בעיסיקלי מען האט עס נישט, די אמעריקאנע גוים זענען גארנישט בעסער, אקעי? אביסל בעסער, איך קען נישט זאגן גארנישט, באט מיט די אינדעסטרי, אקעי? זענען נישט בעסער, ס'איז, קענסט טרעפן וואס זענען בעסער. ניין, אבער דו קוקסט אבער די מעדזשאריטי, ניין, דו קוקסט די אמעריקאנער, איך רעד נישט, די מעדזשאריטי פון די אמעריקאנער גוים ווייסן אז זיי מוזן זיין עקסטער, זיי האבן בעסקעטבאל, זיי האבן די זאכן, זיי האבן. האלסטו דאס איז די מעדזשאריטי?
יא. עס איז די מעדזשאריטי וואס דו קענסט.

ס'איז זיכער אזוי. רייט. סאו, סאו די פוינט איז, וואס איך מיין, אז וואס איך וויל צוקומען איז, אז ס'קען זיין, קען זיין דו דו טוסט עס, איך וויל סתם, איך ברעינסטארם איבער צו ס'איז נישט קיין וויכטיגע זאכן וואס זאל גיין פון די טאפ דאון. מיענינג?
מיענינג, אז אנשטאט צו גיין זאגן פאר א מענטש דו דארפסט עקסערסייזן, דארף מען גיין זאגן פאר די רבי און פאר די און פאר די ראש ישיבה, פארוואס זאל א ישיבה נישט מאכן זיכער אז אלע בחורים עקסערסייזן? קעיס, איך פארשטיי פארוואס זיי טוען עס נישט, ווייל די ראש ישיבה עקסערסייזט אויך נישט, און די מגיד שיעור עקסערסייזט אויך נישט, סאו, באט, באט אויב מ'קען אויף א פ ס א וועג, כ'מיין דו קוקסט אין רמב ם, קוקסט אין די פשוט'ע יסודות פון, פון הלכה און פון, און פון, און פון. ליידער ווען עס שמארט אין בוידן האב איך נישט סאך מיט גארנישט איינגעלייגט מיט מיט דעם. ס'איז א שיינע מליצה באט ס'איז גארנישט. שמארט אין בוידן האב איך נישט סאך מיט שטייט נישט ביי עקסערסייז. שטייט ס'איז א רחניות'דיגע זאך. ס'איז. כ'דענק נישט פונקטליך וואו ס'שטייט באט מיין דיין מיין דיין האט מיך עס געזאגט באט נאכאלץ די פאקט איז אז טאמער נעמסטו נישט קעיר פון דיין באדי בגשמיות קענסטו נישט טון קיין רחניות'דיגע זאכן ס'איז אימפאסיבל דו דארפסט קעיר נעמען דו ווילסט דער באשעפער האט דיך געגעבן א באדי צו קענען טון מצוות טאמער נעמסטו נישט קעיר פון די באדי קענסטו נישט טון קיין מצוות באט עניוועי ס'איז דא א גאנצע רמב ם ס'איז דא א גאנצע דאס באט יא, זיי זיי עס איז אויך ס'איז זייער שווער, קודם ס'איז שוין דא אביסל, היינט האט מען שוין אנגעפאנגן, ס'איז דא זייער אסאך חברה וואס זייער אסאך ישיבות האבן שוין אנגעפאנגן אריינצולייגן דאס, באט ס'איז נאך אלץ איך האב נישט גערעדט גענוג. מיט אסאך אידן וואס זיי האבן מיר געזאגט, איך רעד וואוילע אידן, גוטע אידן, חשוב'ע אידן, זיי זיי רעדן מיט זייערע רבנים, מיט זייערע רבנים און זיי ענקארעדזשן זיי צו גיין מאכן עקסערסייז, באט אנפארטשענעטלי רוב מאל ווען ס'קומט איז עס שוין נאכדעם וואס ס'איז דא פראבלעמס. און איינמאל ס'איז שוין דא פראבלעמס איז שווערער. און א מענטש וואס האט זיך קיינמאל נישט אויסגעלערנט אזוי, דו נעמסט אים ביי די דרייסיג פערציג יאר און דו פאנגסט אים אן צו זאגן דו דארפסט אנהייבן צו גיין מאכן עקסערסייז ווייל דו פילסט דיך נישט גוט. ס'איז ס'איז א זאך וואס דו דארפסט מאכן א פאר. ביי די וועי איך רעד צו מיר אויך. איך האב שוין איך האלט אין איין אנהייבן און איך. מיינע מעין קלייענטעל און איך און ס'איז זייער שווער. איך האלט אין איין אנהייבן, איך גיי אן פאר א יאר און איך סטאפ פאר צוויי חדשים, איך דארף מיך צוריק מחזק זיין וואטעווער. איך דארף מיט דיר איך דארף מיט דיר רעדן מער. ס'איז זייער זייער שווער. מ'דארף האבן דיסציפלין פשוט. הונדרעט פראצענט דיסציפלין, ס'קומט אזוי אויף איך זאג מ'דארף עס אריינלייגן אין די סקעדזשול. די מיין מעין קלייענטעל, די מעדזשאריטי פון מיין קלייענטעל זענען חברה העכער די פערציג, וואס די דאקטער האט זיי שוין געזאגט אז זיי מוזן מאכן עקסערסייז. ביז דעמאלטס, קיינער געבט נישט, קיינער נעמט עס נישט סיריעס. רייט.
אקעי. סאו, פארשטיי וואס נישט. איך זעה זייער שטארק פון דיר, יאסי, נו? איז אז דו ביסט א, האסט א מישאן דריווען ביזנעס.
קארעקט. אין אנדערע ווערטער, די זאך וואס דעט געטס יו אוט און די בעד אין די מארנינג איז אז דו גייסט מאכן געלט אדער אז דו גייסט העלפן מענטשן? סאו ס'איז זיכער אז ס'איז זיכער אז ס'דא העלפן מענטשן, סאו כ'ווייס נישט וואס פונקטליך איז די זאך באט ס'איז זיכער, אוודאי כ'וויל מאכן געלט, איך האב זייער שטארק ליב געלט, באט בעיסיקלי ס'איז זיכער אז מיין כוונה איך לויף אסאך מאל דארף מען דא האב איך מענטשן וואס זאגן האלא מען דארף דאס זען וועגן געלט, איך ווייס וואס דו ווילסט טוהן באט מען דארף דאס זען וועגן געלט ווייל מען דארף זיין קעש פלאו, סאו בעסיקלי מיין זאך וואס איך שטיי וויאזוי גיי איך קענען וויאזוי גייען מיר טוהן דאס מען גייט רעדן אויף קול מבשר מען גייט רעדן דא מען גייט גיין דארט מען גייט ארויפלייגן עדס מען גייט מאכן ווידיאוס, איך האב פארדעם געקומען דא האב איך יעצט רעקארדעד א ווידיאו ביי מיך אין דזשים פון א נייע ווידיאו וואס איך לייג ארויס יעדע וואך, איך בין לייק עקטיוו איך רעקארד רעקארדינגס פאר אנדערע פלעטפארמס איך בין לייק אלל אווער וויאזוי גייען מיר עס מאכן וויאזוי קען מען עס מאכן פעקדזשעס וויאזוי קען מען מאכן די קלייענטס זאלן ריטשן זייער גאולס ס'איז אלעס לייק כ'גיי נישט דא מיך איינרעדן אז איך בין נישט דא פאר געלט באט בעסיקלי די פעקט וואס מיין קאפ לויפט די די די וועג ווי מיין קאפ לויפט איז דאס יא. סאו דו קענסט טראכטן למשל ווען דו וואלסט ווען נישט געהאט די מישן דו קוקסט יעצט צוריק דיינע אקאמפלישמענטס פון די לעצטע יאר צוויי דריי וואטעווער ס'איז אן די מישן וואלסטו עס געקענט זעהן? דעפענעטלי נישט. סאו, איך וויל צוקומען צו א זאך, ווייל למעשה אונזער שמועס איז מער פאר מצליח זיין אין ביזנעס, מצליח זיין פיינענשעלי, וואס איז אלעס אינטעגרעיטעד איינס מיטן צווייטן, באט ווען ס'זיצט יעצט א צוויי און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן און ער הערט אויס אונזער שמועס און ער טראכט, אקעי, יאסי איז אנגעקומען צו א געוויסע זאך וואס ער טוט, און. כ'בין פֿינף און צוואַנציק יאר אלט, דזשאסט לעטינג יו נאו.
אקעי, ביוטיפול. סאו זיצט דער אינגערמאן און ער הערט אויס יאסי, און ער טראכט, וואס קען איך טון? פארוואס? וואס קען איך טון צו אינקריסן מיין טשענסעס פאר סוקסעס? און אויב איך פארשטיי פון אונזער שמועס, טרעף א מישן מיט וואס דו קענסט זיין פעשענעט, וואס ס'זאל דיך ארויסטרייבן אזוי ווי יא איך מאך ג-, לעטס פוט איט דיס וועי, אויב דו גייסט זייער שטארק מצליח זיין אין די נעקסטע יארן בעזר השם, קומט עס נישט צו צו די הצלחה וואס יעדער איינער גייט האבן ווייל דו האסט מצליח געווען. מינינג, לאמיר זאגן דו מאכסט א מיליאן דאלער, וויפיל אידן דארפן געהאלפן ווערן כדי דו זאלסט מאכן א מיליאן דאלער? אסאך. סאו די דרייוו וואס דו האסט אין ביזנעס איז א טובה פאר גאנץ כלל ישראל. הונדרעט פערסענט.
סאו
קענסט מיר אביסל מער שערן מיט די סאשעל, איך פארשטיי ביסט עקטיוו אויף סאשעל מידיע, דו טוסט, אינסטעגרעם האסטו געזאגט, וואטעווער, מאכסט ווידיאוס, וואס איז דיין מהלך דארט, וואס טוסטו דארט, וויאזוי גייט עס? סאו בעסיקלי דא אפאר זאכן וואס איך געב ארויס, די ערשטע זאך איז קודם מאטיוועישן, מענטשן זאלן וויסן אז ס'נישט קיין חילוק ווער וואס וועלכע עידזש. מאטיוועישן אויף עקסערסייז.
עקסערסייז און עסן און שלאפן, די לייף סטייל, פון א העלטי לייף סטייל, איך בין נישט אזוי ווייט נאר פאר עקסערסייז, איך בין פאר עווריטינג, איך בין לייק לעב א העלטי לייף סטייל, אזעלכע קליינע זאכן וואס מ'קען טשעינדזשן, און געב מיך א פאוז ווען כ'בין שוין אוועק געפלויגן וואס די קוועשן איז געווען. וואס דיין ווידיאו זענען און וואס די. און נאכדעם האב איך עדיוקעישן, איך געב טיפס וויאזוי מ'קען טון די זאכן, נישט פלעין די מאטיוועישן, איך געב טיפס, איך געב עדווייס, איך פיקס פארן פאר עקסערסייזעס, איך זאג דיר וואס דו קענסט טון דיך צו טשעינדזשן, און בעיסיקלי. בעיסיקלי. וואו.
סאו ברענג אונז צוריק אביסל ווען דו ביסט געווען אנפאנג פון דיין דזשורני. האסט אנגעהויבן צו זאגן אביסל האסט געטרייט צו נעמען די די די סערטיפיקעשן, לייסענס, וואס. ס'איז קלייניקייטן, ני? ס'איז דאס א פיצי טשעלענדזש. יא. ביסט געגאנגען ווייטער. ס'איז דא זאכן וואס דו זאגסט נאכנישט. איך קום נישט אן צו הערן וואס דו ביסט אריבער געגאנגען, און און און וויאזוי דו האסט געדילט מיט עס. און די סיבה פארוואס איך וויל גיין אהין איז ווייל יעדער איינער ווייסט אז ווען זאכן גייען דעמאלטס קענסטו מצליח זיין. די סיבה פארוואס מענטשן געבן אויף איז נישט ווייל זאכן גייען, ס'איז ווייל זיי דארפן דורכגיין די זיבן הונגער יארן ביז ס'קומט די זיבן זאטע יארן, דאס איז דעמאלטס דארפן זיי די מערסטע חיזוק צו קענען אנגיין. סאו, איך קען באשטיין אביסל, דו קענסט אונז צוריקטראגן אהין? וואס דו ביסטו אלץ אריבערגעגאנגען און נאר ממליץ אלץ פאלא אפ פון דעם וויאזוי האסט געדילט מיט דעם וואס האט דיך געגעבן די דרייוו און די פוש. סאו כ'טריי אריינצוגיין אין די פוינט באט איי האב סאו מאטש לייק כ'האב נאך אלץ באט לייק כ'האב די זאך וואס איך טו איז לייק כ'האב יעדן טאג קודם ס'איז א נייע ס'איז א נייע זאך ס'איז נישט ס'איז טאקע ס'איז דא באט ס'איז נישט דאס איך טו דא יעצט. ס'איז זייער שווער, ס'איז זייער שווער ארויס, מענטשן ארויסצונעמען פון זייער קאמפארט זאון, ס'איז נישט קיין, שער ס'נישט דא קיין לאקזשערי, מענטשן, עכט איז עס, ווייל בעצם מענטשן קוקן זיך נישט אן ווי קיין, מענטשן קוקן זיך נישט אן ווי קיין, פונקט פארקערט, מענטשן מיינען עס א לאקזשערי, מענטשן כאפן נישט ווי ס'איז א, א ס'איז א, בעסיק נעסעסיטי וואס דו מוזט יא, האבן.
סאו ס'איז בעסיקלי איך דארף א גאנצן אבער צייט. כ'טריי צו טראכטן, ווי לאנג טוסטו שוין דאס?

דו גייסט אים זאגן רבי דו דארפסט וואוינען צום ארבעט? העלא, איך וואלט געקענט זיין דיין זיידע, וואס וואס. כ'האב א מורא'דיגע, כ'ווייס נישט פון ווי איך נעם עס, באט כ'האב געפירליכע גאטס, כ'האב געפירליכע די קאנפידענס איך וואק אריין ביי א מענטש, איך געב קלעס פון דרייסיג חברה פאר מאל, לייק איך קום אריין און איך דעמענד, מענטשן דארפן, נישט נאר דאס, מענטשן ווילן איך זאל זיך דערמאנען, איך קען נישט אנקומען אזוי ווי. די אלע זאכן ווייס איך באט פון ווי האסטו דיר גענומען די גאטס פאר דעם? נישט קיין אהנונג, ליסן, איך בין אריבערגעגאנגען אריבערגעגאנגען אסאך אין לעבן, איי מין, איך בין נישט, איך בין נישט געבוירן געווארן ביי די אכצן יאר, איך מיין, פו. אבער ביי די אכצן האסטו שוין געהאלטן דארט, דאס איז אנבעליוועבל. ברוך השם, איך האלט נאכאלץ נישט ווי איך וויל אנקומען באט בעיסיקלי יא. כאפט אסאך פאטשעס. און וואס האט דיך געדרייווט? לאמיך הערן, דערצייל אונז אביסל די פעטש. אויב דו גייסט קענען מצליח זיין אונז אביסל צו דערציילן דיינע שוועריקייטן, איז דא א מענטש וואס עס שטייט אין די זייט און קוקט צו וואס אונז שמועס מיר יעצט, און ער גייט טראכטן wow, קוק אן, יאסי איז אויך אריבער געגאנגען, קוק וויאזוי ער האט געדילט מיט עס, איך קען אויך דילן מיט מיין מיט מיין סיטשועשן, איך האב מיך אויך דערזען די אנדערע זייט פון עס. קודם כל, איך ווייס נישט און אויב דו דו גייסט זעסט. פעינטן א ראוזי פיקטשער אזוי ווי wow, איך האב אה, אקעי, יאסי איז אנדערש. סאו לאמיך הערן. כ'האב געמאכט דעם מין מענטש וואס איך בין יעצט, פונקטליך וואסע פארגאנג פונקטליך דאס מאכט נישט עכט מאכט נישט עכט אויס, ווער יעדער האט זיך זייער טשעלענדזשעס, יעדער קען פלעין וויקטעם, יעדער קען פלעין וואטעווער ס'איז, איך האב נישט ליב צוריקצוגיין אין די מין זאך וואס פארוואס בין איך אזוי און פארוואס דאס, איך וואטעווער, סאו בעסיקלי, איך בין א מענטש מיט געפערליכע adhd, איך ווייס נישט צו דו זעסט דא וואס איך שטיי דא וואס איך זיץ דא. דו הענדלסט עס זייער גוט ביי די וועי, יא ברוך סך השם. הכל האב איך געזען א פען דארט און דו דרוקסט יעדע יא, פאמעלע. געמאכט אביסל מעדיטעישן, אביסל, מיר גייען געווארט ביז דערווייל צופליק איך מיין פינגער. באט און איך באדארף מיך א גאנצע צייט אנכאפן ווייל איך פלי אוועק, איך האב מענטשן אין מיין טיעם א גאנצע צייט וואס כאפן מיך אן ווייל מיר נישט פלי איך, מיין קאפ פליט, איך טראכט שוין יעצט פון מארגן, ס'איז זייער שווער, איך טראכט אינגאנצן פון די פיוטשער, עכט דארף איך זיין פרעזענט, יא, רייט נאו, און זיץ מיר דא, איך רעד נישט צו משה דוד, איך רעד נישט צו משה יענקל, איך רעד צו חיים, יא, סאו, סאו דעיס איז פון די גרעסטע טשעלענדזשעס וואס איך האב. און ס'איז צו באוואונדערן, אויב ס'איז אמת אז דו האסט adhd און דו זיצט מיט דיין ביזנעס פאר די לעצטע זיבן אכט יאר מיט די זעלבע זאך,
כ'האב עס אריינגעלייגט אין מיין, כ'האב עס, כ'האב געמאכט, כ'האב מיך געמאכט אויף אזא, משא כ איך בין דא געווען אן טיים, כ'ווייס נישט וויפיל מענטשן דו האסט וואס זענען יעצט דא פינף מינוט פאר דעם פונקטליך, און איך האב אויסגערעכנט מיין סקעדזשול ס'זאל זיין דא אן טיים, ענד דאס איינע פון מיינע זאכן וואס איך ארבעט, איך ארבעט אז ס'זאל זיין, ס'איז, מ'דארף ווערן, מ'דארף, זאכן דארפן ווערן געטון אן דעם וואס מיין נעיטשער זאל מיך אפהאלטן.

אין ישיבה אליין, איך מיין אין ישיבה אליין בין איך געווען אין חדר, איך ווייס וויפיל מענטשן זענען נישט געווארן געבוליט דא, באט מ'איז געווארן געבוליט, אזוי ווי די מעדזשארטי פון קינדער, באט געווארן שטארק געבוליט, געווארן געבוליט מיט קלאוז וואנס אויכעט, איך האב מיך געדארפט, איך האב מיך געדארפט אויפבילדן, איך בין געווען אין. האסט געדארפט פייטן פאר סורווייוועל. האנדרעט פערסענט, און נאכדערצו ווען דו האסט נישט, דו ווייסט אז עניטינג וואט דו דאסט, דארפסט עס טוהן, דארפסט אויב נישט ס'גייט נישט געשעהן, באקומסט נישט, האסט נישט קיין, אויב די, אויב די ארבעטסט נישט פאר דיין געלט גייסט עס נישט האבן, די ארבעטסט נישט פאר עניטינג גייסט עס נישט האבן, די מין זאך האב איך אגאנצע צייט געהאט, אגאנצע צייט געוועסט אין ישיבה, מיך אויך, איך האב נישט געקענט פאוקעסן, איך האב נישט געקענט לערנען, איך האב נאך יעדן טאג א שיעור. און דו ווייסט ווי שווער דער שיעור איז מיך? וואו?
איך ווייס אבער פונקט מיין עקסערסייז אויך ווען אויב איך האב נישט קיין ריטן דאון פראגרעם טו איך עס נישט נישט נאר דאס מאסט אוו די עקסערסייז וואס איך מאך גיי איך צו א צווייטן. און האסט א אנדערע טרעינער וואס טרעינט דיך? אהמ איך גיי צו קלעסעס יא. אקעי. איך טו פייטינג איך טו. קרב מגע?
שוין אויך געטון באט איך טו יעצט MMA וואטעווער. אקעי. איך פלעג טון מוי טיי, קיקבאקסינג, קאראטי, אהמ BJJ, וואטעווער, קרב מאגא, א לאט אוו סטאף, באט בעסיקלי דאס איז אויך א זאך וואס געבט מיך אסאך גיבט זיך אויס דיסציפלין. דיין ענערדזשי. מיין ענערדזשי, יא שור, ס'מוז עס האבן, א מענטש ווי מיך מוז עס האבן. באט דו האסט זייער דיסציפלין.
ברוך השם, האסט איי אסאך ווארק, איי דיסציפלין. ווארקד אן דעט. רייט. וואס נאך? כ'בין געווען, לערנען האב איך נישט געקענט, כ'האב מיך געשאסן פון איין ישיבה צו צווייטן, און טעקניקלי ביי די ענד האט מען מיך שוין אנגעפאנגן האלטן, כ'האב געהאט גוטע מענטשן אין ישיבה, באט בעיסיקלי, וואטעווער, כ'בין געפלויגן. סאו דו האסט דיך אויסגעלערנט פון פערסאנעל עקספיריענס אז דו דארפסט פייטן כדי צו אקאמפלישן וואס דו ווילסט אקאמפלישן. הונדרעט פראצענט.
א פייערער, נישט נאר די פיזיקעל. באט אנשטאט צו קומען אלס וויקטעם און זאגן קוק אן וואס איז מיר אריבער געגאנגען, קוק ווער ס'איז שולדיג פאר אלע מיינע פלאפס, ער איז שולדיג פאר דעם, ער איז שולדיג פאר יענץ. קרעדיט פאר אים, קרעדיט פאר אים. איך האב נישט קיינער וואס איז גילטי. איך געב קרעדיט פאר מענטשן.
ביוטיפול, wow. ווייל וויפיל מענטשן זענען גרייט צו זיין פעיליערס ווילאנג זיי האבן א ליסט פון מענטשן וואס זיי קענען זיין שולדיג פאר עס? ער איז גרייט צו זיין קראנק אויב ער ווייסט ווער ס'איז שולדיג, ער איז קראנק, ער איז גרייט צו זיין א לוזער אין פרנסה. וואו, כ'האב יעצט געכאפט, דו זאגסט מיך זייער גוט, איך אינסטעד אוו נעמען מענטשן, מאכן, זיין א וויקטעם און געבן, געבן בעיסיקלי ער איז שולדיג, ער איז שולדיג, איך געב קרעדיט, ער איז, אים קומט זיך קרעדיט פאר דעם, אים קומט זיך קרעדיט פאר דעם, כ'דריי פלעין ארום די זאך. Wow! ביוטיפול.
ריעלייזט.
רייט, ווייל יעדער האט, יעדער האט אזעלכע סיטועשאנס וואס דו קענסט פלעין וויקטעם אדער דו קענסט אזוי ווי דו האסט געטון. Wow. סאו. טענק יו פאר די סעשאן.
סאו לאמיר גיין ווייטער. סאו דו ביסט טו טאוזענט סעווענטין, טו טאוזענט עיטין, דו גייסט צו צו די גרויסע, צו די גרויסע זיידעס, און דו זאגסט זיי רביד.

ביסט נישט קיין עושר ווייל דו פארדינסט אסאך געלט, דו פארדינסט אסאך געלט ווייל דו ביסט א עושר. דער מענטש וואס האט נישט קיין געלט, אוודאי דער באשעפער געבט געלט און די רעדל דרייעט זיך אלעס הונדרעט פערסענט, באט די ריזען פארוואס א מענטש עניטינג וואס א מענטש וויל איז פרעדיק ער פרעדיקט עס, ער איז זיין אייגענע באשעפער געבט אים כוחות אקעי צו פרעדיקטן אליין וואס ער וויל, תמיד טראכט ער אז דאס גייט גיין ראונג, גייט עס גיין ראונג, דער מענטש וואס האט נישט קיין געלט, סוקסעס איז ווייל א גאנץ צייט האלא דאס בין איך, דאס בין איך, כ'האב נישט, האנדרעט פערסענט. האנדרעט פערסענט. אז דו ווייסט איך בין א מענטש וואס מאכט יעדן טאג עקסערסייז.
קארעקט. איך האב אויף מיינע מעטס און אויף מיין עקסערסייז מעטס, און איינע פון די גרעסטע זאכן וואס איך זאג אלעמאל, זאג מיר נישט אז דו קענסט נישט, סאו אדער דו ווילסט נישט אדער דו ווייסט נאכנישט וויאזוי, אקעי? אויף מיינע מעטס שטייט איי קענט דו איט, איטס מיי מיינד איי העוו טו קאנווינס. ווען ער מאכט די פוש אפס זעהט ער דאס אגאנצן צייט. סאיז אלעס אלעס וואס דו ווילסט טון קענסטו טון. רעד דיך און די פראבלעם איז די מענטש רעדט זיך נאך איין אז ער קען טאקע נישט. ער רעדט זיך אליין איין, ער זאגט ליגנט פאר זיך אליין. יעדער איינער קען עס טון. דו קענסט ווייסט נאכנישט וויאזוי, דו האלטסט אינמיטן דאס אויספיגערן באט. סאו דו האסט שוין געוויסט 2017 2018 די ביסט זיבעצן אכצן יאר און די ווייסט אז איך בין א פערסענעל טרעינער? האנדרעט פערסענט.
וואס האט דיך בייגעפאלן אז די ביסט א פערסענעל טרעינער? ווייל דאס האב איך געוואלט זיין. ווייל דאס האט אריינגעקליקט אין דיר? אזוי ווי דו האסט געזען א פראבלעם און ס'האט דיך געבאדערט די פראבלעם? כ'האב געזען אז די עולם דארף עס, כ'זע אז די עולם דארף עס, די עולם טוט עס נישט, נישט אז די עולם דארף, די עולם טוט עס נישט, און כ'ווייס אז די עולם דארף, נישט אז די עולם האט מיך עס געבעטן, נאך פאר די עולם האט מיך עס געבעטן, האסט געזען א ניד, האסט געזען מען דארף עס און קיינער טוט עס נישט, איים גאנא בי העיר טו פיל די ניד. יא, ס'איז זיכער אז איינער האט מיר געגעבן א קליק, איך זאג מיין קאזין האט מיר געגעבן א זאג, האלא, איך האב עס יעצט אנגעפאנגען, אהבה, דו פאנגסט אויך אן פאנגסט אויך אן צו טון, באט. אקעי, סאו דערצייל מיך מער וועגן דיין ערשטע קאסטומער. מיין ערשטע קאסטומער איז געווען אין דזשים.

און אנגעהויבן האב איך געהאט שפעטער האב איך געהאט ער האט געשיקט א צווייטן דעמאלטס בין איך שוין געווארן סערטיפייד און אנגעפאנגען ער האט געשיקט א צווייטן איך בין געווען זייער גוט איך ווייס צו משא דאקטערס צו משא רופאים איך ווייס איך בין יעצט ברוך השם איך האב אויפגעבויט א גוטע ברענד באט אלעס איז געווען מאוסט אוו די זאכן איז געווען Word of mouth. יא הונדרעט פראצענט אלעס איז געגאנגען איך טו אויך אדווערטייזמענט באט די עכט נישט דאס איז ווי ס'ברענגט מיך נישט נישט דאס ברענגט מיך מיין קאסטומערס. סאו נאכדעם האב איך אנגעפאנגען טוהן פאר סערטען ארגענעזעישאנס, סערטען דעיס, סערטען פערסאנעל מענטשן, און שוין, נאכדעם האב איך סאו דערווייל וואלט געקענט אלעס פארן גוט, דו וואלסט געקענט זיין אין דיין קאמפארט זאון, יא. האסט קאסטומערס, אלעס פארט גוט, סאו דו ביסט נישט געווען צופרידן פון דעם, דו מוזט עפענען נאך לאקעישאנס, דו מוזט ווייזן, מאכן סיסטעמס, דו מוזט עפעס טוהן מער ווי דעם, מאכן קאנסטראקשאנס, אזוי ווי דו האסט פריער מסביר געווען, יא? וואס האט דיך געדרייווט פאר דעם? ביקאוז סאמטיימס ווען דו גייסט, איך בלייב סטאק, ווי גיי איך דא? איך קען נישט בלייבן סטאק, וואס דו ווילסט בלייבן אין דיין פיצי פלאץ, דיין קליינע פלאץ? וויפיל קלייענטס קענסטו האבן דא? אונז דארף, אונז דארפן קענען טון מער, בעיסיק סך הכל יעצט קען איך נאר סערוון איין איין אמאונט אויף מענטשן, דו ווילסט דאבלן וואס קענען סערוון מער, מוזטו גיין מער, סאו אוודאי גייסטו אריינגיין דארט ווי דו ווילסט נישט אנקומען. ביי די וואס אבער זיין דארט פאר אביסל. די מיזט ארויף גיין דארט אין ארדער צו קענען גיין אוודאי ס'איז דא וועגן אויסצופיגען, מען האט מער עקספיריענס ווייסט מען אביסל מער מען זאל נישט אריין פאלן נישט צו שטארק ארויף גיין באט די מיזט זיין רעדי צו פעלן ס'איז דאס יעדער איינער זאגט איז בעיסיקלי טאמער ווילסטו מאכן א מיליאן מיזטו זיין רעדי צו לאזן דרײַ מיליאן דאלער אקעי אין איך איינער זאגט מיך אמאל אז.

סאו וואס איך הער פון דיר איז וואס איך וואס די אינגערמאן אדער דער וואס שטייט אין א אין א פלאץ וואס ער דארף אנהייבן זיין נעקסטע דזשורני זיין נעקסטע פעיז פון זיין פון זיין ביזנעס אדער פיינענשעל לייף וואס דו זאגסט אים איז בעיסד אויף דיין עקספיריענס דארף זיין מישן דרובן. אויב דו קענסט טרעפן א מישן וואס דו קענסט זיך צוקלעבן צו דעם מישן, ווייל רוב מענטשן, די פראבלעם וואס איך זע ביי מענטשן יאסי איז אז רוב מענטשן קענען נישט לינקען זייער מישן צו זייער פיינענשעל גאולס, ווייל אויב עס איז א מישן, ווי קומט אריין מיין מיינע פיינענסעס דא? דאס איז א שטארקע פראבלעם, אויך איז נאך א זאך, זייער אסאך מענטשן זאגן דיך אז עס נישט מאכן, צומינדעסט נישט יעדע זאך וואס דו האסט ליב מיינט דו גייסט קענען מאכן געלט, ס'איז נישט אמת. א זאך וואס דו האסט ליב און דו ווילסט עס טון, קענסטו מאכן געלט, דארפסט אויספיגערן ווי דו קענסט דארט מאכן געלט. א פערסענעל טרעינער, וויפיל קען ער אנקוקן אנקומען צו א סערטען אמאונט? איך למשל טו סאך מער. פארשטייסט? מיר אנקומען אויף א לעוועל העכער. אבער דו ביסט נישט קיין פערסענעל טרעינער יעצט, דו האסט א ביזנעס פון פערסענעל טרעינער. כ'בין א אנטרעפרענאר, כ'בין איינער וואס וויל דא אויפטון. איים גאוינג פארווארד, איים מואווינג פארווארד, איך בין נישט סטאק דא, כאפסט? רייט. רייט, און און ס'איז דא נאך א זאך, ווען א מענטש האט א געוויסע סקיל, אדער ער האט א געוויסע פעשן, א געוויסע מישן, איז זייער אסאך מאל פילט ער אזוי ווי פארוואס זאל מיך איינער באצאלן פאר עס? ס'איז אזא פשוט'ע זאך. ווייס איך שווער עס ארויפצוגיין מיט פרייזן, כ'האלט עס אינמיטן ארויסרייסן, באט איך בעט למשל איך בעט פאר א שעה יעצט בעט איך דרײַ הונדערט פֿופֿציק דאלער, כ'בעט אסאך געלט, כ'האב דאס קיינמאל נישט געקענט טון, כ'מיין כ'נעם א פרייוועט סעשן טשארדזש איך טשארדזש ביליגער, א האלבע שעה, כ'טשארדזש א האלבע שעה, באט בעסיקלי ווער טשארדזש ווער טשארדזשט וואן סעווענטי א פרייוועט סעשאן פאר טערטי מינוטס? רייט.
סאו פארוואס מאנרא? וואס דא מאנסי, בארא פארק, ווילימסבורג? סאו די טרוט איז איים אלל אווער. איים גאנע רייט נאו זעהסט צו מיין ביזנעס אין מאנרא באט טעקנילי איים אלל אווער. דערס מאטש דיפער וואט איי דא וויטש איים נאט שערינג רייט נאו. און די ריזן פארוואס איך האב אנגעפאנגען מאנרא פשוט ווייל דא בין איך געווען, איך האב געדארפט העלפן מיין קאמיוניטי,

אין די לאוער ענד ווי די גייסט בעזר השם אנקומען, באט ביי וועלכע פוינט האסטו געוואוסט איי פיגורד איט אוט, איך ווייס אז איך בין איך האב עפעס, און איך ווייס אז ס'גייט בעזר השם מצליח זיין, איך האב נישט קיין דאוט, אלע ספיקות זענען אוועק געגאנגען, איך ווייס אז קען זיין אמאל בין איך אין א לאו פוינט, קען זיין איך האט זיך געציילט די מענטש וואס האט פארלוירן איבער א מיליאן, וואס איז געווען מיינוס איבער בערך א מיליאן דאלער, פיין, ביי וועלכע פוינט ביי דיר איז עס געווען אז דו האסט געפילט דעטס איט, איך האב עס, ס'איז א סטעיבל ביזנעס,

ס'גייט נאר אפ און אפ און אפ, דעמאלטס ווייס איך אז אז בעסיקלי איים גאוינג די רייט דירעקשאן, כ'ווייס אז מענטשן ריעטשן אוט, מיין אפיס באקומט פֿינף צו פֿופֿצן פאון קאלס א טאג, און כ'ווייס אז זאכן רוקן זיך, ברוך השם.
רייט, איך זאג אייביג פאר מענטשן אז ס'איז נישט דא קיין בעסערע פידבעק וואס דו קענסט האבן פון די אודיענץ, פון מענטשן וואס דארפן דיינע סערוויסעס, ווי אז זיי נעמען ארויס געלט פון טאשן זיי געבן דיר. קארעקט.
אז א מענטש נעמט קעיר. ווי ווייסטו אז דו ביסט ווערט? דו מאכסט נישט אויב דו ביסט ווערט, דיין קאסטומערס, דיין קלייענטס מאכן אויב דו ביסט ווערט. דו ווייסט דו קענסט ארויפגיין די פרייז, און ווען דו זאגסט עס פאר א קאסטומער, זאגט ער יא, ער איז דיך רעדי צו צאלן, ער דאובט דיך נישט. רייט. און דער קען דיך נאר נישט דאובטן ווען דו דאובטסט זיך נישט אליין. רייט.
סאו דו, איך זיץ מיט א מענטש, איך איך פלעג אסאך ליידן אויף אימפאסטער סינדראם. ווייסט וואס מיינט אימפאסטער סינדראם? נא. אימפאסטער סינדראם אזוי ווי ווער בין איך, וואס וואס ברענג איך שוין, יא?

וואס ברענגען וועליו דורך זייער סקיל, דו ברענגסט וועליו דורך דיין סקיל, האסט א סקיל פון פארשטיין א מענטש'ס נידס אין פערסאנעל טרעינינג, ברענגסט אזא וועליו, רוב מענטשן וואס האבן עס ליידן פון אימפאסטער סינדראם, כ'מיין אז כ'דענק שוין נישט צו איינסטיין אדער אדער עדיסאן האט געליטן פון דעם, עדיסאן מיין איך, עדיסאן. די וועלט איז אזוי משוגע אז זיי געבן מיך אזוי סאך קרעדיט פאר א סטופיד לייט באלב? וואס האב איך שוין געטון? לאו סעלף עסטיעם. ס'איז דא קאנפידענס, ס'איז דא לאו סעלף עסטיעם.
איך בין נישט זיכער צו ס'איז לאו סעלף עסטיעם. איך ווייס נישט. איך טראכט ס'איז פשוט ווייל ביי דיך, די סקיל וואס דו האסט, איז אזוי פשוט ביי דיר, אז דו קענסט נישט פארשטיין פארוואס ביי יענעם זאל עס זיין אזוי שטארק וועליובל דעט הי וואנטס טו פעי מי טרי הונדערט ענד פיפטי דאללערס א סעשאן. Wow.
די פאני פארט איז אז אפילו איך וואלט נישט אריינגעגאנגען אין פיטנעס ענטער וואו דא, איי וואלד דא איט פולי. איך וואלט נישט געסטאפט. סי בצו וואלט זיך אויסגעשטעלט אז איך מיט דאס בין איך דאס דאס בין איך דריווען באט בעסיקלי. ביסט א מענטש וואס גייט אלל די וועי. איים גאוינג אלל די וועי. ביוטיפול.
וואו, סאו סאו ביי דיר ווען איך האב דיך געפרעגט די פירסט וואן טאוזענט סטארי זאגסטו אז ס'איז ווען דו האסט געזען אז דו האסט אוטגראוד האסט אוטגראוד דיין פירסט לאקעישן און ביסט געגאנגען צו די נעקסטע לאקעישן. קארעקט.
און וואס איך זען אז כ'ווייס נישט איך באקום יעדע מענטש רעפירט מיך צו א צווייטע מענטש. יעדע מענטש וואס איך האב באקומען ווייס איך אז סאיז נישט נישט אז איך גאנג צו צווייטע לאקעישן מענטשן מיינען אז גיין גרויס סאמטיימס טוהן האבן אסאך עקספענסעס איך האב מיך שוין דאס אויסגעלערנט נישט אלעמאל איז סאך עקספענסעס ווי גרעסער די ביזנעס איז אוודאי די דארפסט אלעמאל קענען דארפסט האבן ווי צו גיין עקספענדן ווייל טאמער נישט קענסטו עס נישט דאבלען באט סאמטיימס דארפסטו ערשט זאך דארפסטו קוקן וואס זענען דיינע עקספענסעס וויפיל די מעקסימום וואס איך דארף ארויסנעמען און אויך זיי קענען מאכן די פראפיט נישט אז מ'דארף גיין מ'דארף נישט ווערן גרויס נישט דאס איז די פוינט די פוינט איז ווי מאכט מען געלט ווי מאכט מען איך מאך סאליס מיט אסאך ווי מאכט מען געלט און ווי מער געלט דו מאכסט אלץ מער מענטשן האסטו געהאלפן אלאנג די וועי. קארעקט. ביוטיפול. עני די די וואלסט געוואלט שערן ווי די גייסט ווייטער? איך רעד צו דיך דריי יאר ארום, איך גיי זיצן אויף די זעלבע בענקל ווי יעצט און דו גייסט זיצן אויף די זעלבע בענקל וואו דו זיצט יעצט. און דו דארפסט אונז דערציילן וויאזוי עס איז דורך די לעצטע דריי יאר, וואט דו יו וואנט טו סעי? סאו די פירסט טינג ווי גאנא דא האבן יעצט שוין בעז השם וואס דאס איז יעצט די פלאן איז מיר גאנא פארטנערייז וויט אנאדער ביג קאמפעני צו העלפן מיך אינמיטן אויספיגערן באט אויכעט קיצור דאס גייט נישט אריין אין פונקטליכע דיטעילס פארטנערייז מיט נאך א מענטש. פארטנערייזן וואס צו קענען מאכן נאך לאקעישאנס? נישט נאר לאקעישאנס ס'איז בומען צוזאמען, בעסיקלי איך בין יעצט א וואן מען בענד, מיין מיינד איז וואן מען בענד, ס'איז זייער גוט געארבעט פאר זעקס יאר, דארפסט האבן העלפ, זייער אסאך מענטשן, נישט יעדער איינער דארף האבן ממש, איך האלט אז מאוסט מענטשן דארפן האבן א פארטנער, פארטנער דארף נישט זיין טאקע איינעם וואס וואס דאס איז דאס איז שוין א מחלוקה צו ס'דארף זיין איינער אין די ביזנעס וואס איז בעיסיק די זעלבע לעוועל ווי דיך אדער ס'קען זיין אפילו איינער וואס איז א גוטע סי אי או וואס דו האסט געהייערט א סי אי או באט ס'דארף זיין מענטשן דארפסט האבן טיעם ווארק דארפסט האבן מען פאוער סאו דאס איז מיר עטשעם גיימער סין און פון דארט און ווייטער גייען מיר זיך רוקן מענטשן גייען וויסן מ'גייט זייער סאאן הערן ביג טינגס גאמען גאפ מיר עטשעם. ביוטיפול.
מיין עקשנס וויל שאו האו אי סעיף. איך בין עכט עקסייטעד פאר וואס דו זאגסט, נישט אזוי ווייט וועגן דיר, איך מיין פאר דיר בין איך אויך עקסייטעד, באט איך בין עקסייטעד צו זען א טשעינדזש, און טויזענטער אידן גייען לעבן געזונטער בעזר השם וועגן דיין הצלחה וואס דו גייסט האבן. ברוך השם. עניטינג עני לעסט טינג יו וואנט טו שעיר מיט מענטשן וואס זיי הערן אויס די שמועס? יא, זייער אסאך מענטשן געבן אויף, און זייער אסאך מענטשן זענען קאנפיוזד. פירסט אוו אלל, ס'איז נארמאל צו זיין קאנפיוזד, ווייל מ'קען, ביסט אלעמאל דא, ביסט א יומען ביאינג, און דארפסט נישט וויסן, מען דארפסט אבער וויסן אז דו האסט א גאול, און עס לאנג עס דו טוסט די גאול, אפילו ס'האט זיך נאכנישט גארנישט גערוקט, ווען דו ווייסט עקזעקטלי ווי דו ווילסט אנקומען, דו גייסט טרעפן א וועג צו עס אויספיגערן. און ס'מיינט נישט אז ווען דו גייסט עס טרעפן גייסטו נאכמער זיין קאנפיוזד. קארעקט, ווייל די גייסט האבן נאך קוועשענס. סוקסעספול מענטשן וואס זענען שוין אנגעקומען צו פלעצער זענען אויך קאנפיוזט. קארעקט. איך קען זיבעציג יעריגע מולטי מולטי מיליאנערן, די פרעגסט זיי זאג מיר די סוד פון דיין הצלחה און ער איז אזוי ווי וואט? מיין הצלחה? וועלכע הצלחה רעדסטו?
און נישט נאר דאס, מענטשן מענטשן מיינען אז ווען די קומסט אן די מאכסט אפאר מיליאן דאלער דעמאלטס ביסטו די ביסט רואיג, ווי גרעסער דיין ביזנעס איז, אלץ מער ביזי גייסטו זיין. ס'קען זיין, ס'קען די פיינענשעל פארט אפשר צו זיין גרינגער, באט דו גייסט ווייטער דיעלן. כ'האב נאך קיינמאל נישט געהערט א אז, דאס איז די אמת, כ'האב נאך קיינמאל נישט געהערט אז א איינער וואס האט אסאך געלט רעדט זיך אפ. קיינמאל נישט געהערט דאס. האסט אמאל געהערט דאס? כ'האב נאר געהערט א מענטשן זאגן אז אז דער רייכער מענטש כ'האב גערעדט, דו האסט שוין אמאל געהערט איינער זיך אפרעדן? יא, קען זיין אז זיי רעדן זיך אפ פאר א צווייטן, נישט פאר דיר.

פרענק צו ווייז ער יאסי דייטש און קוואד זעלער אדער גיי פערעסעס. גיי אין דזשים וועסט אים טרעפן דארט. ניין גייסט מיך נישט טרעפן אין דזשים. איך הער.
גייסט מיך טרעפן אנדערע פלעצער. אדער אין בית מדרש אדער. ניין באט איך האב מיך מיין אייגענע דזשימס. געוואלדיג.
יאסי טענק יו סאו מאטש און איך האב ליב צו דערמאנען יעדן איינעם ווען מען ענדיגט אז ווען א מענטש כאפט זיך אן מיטן אייבערשטן איז ער אנסטאפעבל.
קארעקט. קארעקט. יא, האנדרעט פערסענט. דו רעדסט זיך איין אז דו קענסט שוין אלעס, דעמאלטס באקומסטו יעדע, יעדעס מאל ווען איך רעד מיך איין אז איך וויל דאס, וואו, ברוך השם, נישט, ווען איך זאג נישט ברוך השם, דעמאלטס ס'גייט א דיזעסטער, דארפסט אנפאנגען כאפן אז דו, דו ביסט דזשאסט, דו דארפסט א מישן וואס דו דארפסט טון, דו האסט א מישן וואס דו דארפסט טון, די אוטקאם איז גארנישט מיט דיך, בשפע ווייסט עקזעקטלי וואו דו גייסט אנקומען, אוודאי דו דארפסט טרייען,